Siṭhial technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Video ka van tuah lonak sau ngai cang. Tutan cu phone le kap si ti loin lailei ummi paoh hi arzual lomi cu kan um theng lai loh. Cucacun arzuami hna nih hin dawr ah arti dinnak kan cawk lengmang mi khi cawk hau lo tein kan pawngkam a ummi thilri hmang in zeitindah arti dinnak kan tuah lai timi te kha tutan ah zoh ṭi ding ka van in sawm hna. Pakhatnak a herhmi cu hi bantuk dur hi a hau. Hihi ṭampinṭan dur hi hnih in ka van khawmh. Le mi pahnih ahhin pakhat kan chuah lai. Cun hi bantuk dur hi um lo zong si le Coca-Cola dur Coca-Cola dur, Sunkist dur hi ti bantuk hi bantuk Coca-Cola dur a nganmi pawl he, hi bantuk pawl he dur nih a hau. Lam khakha zeitindah kan tuah lai timi te kha video ah van zoh hna usilaw atu bantuk hin arti dinnak tuah khawh a si ti kha cun hika hin sikuru te kha Hi bantuk hretnak te hi a hau mi si. Hi dawr ah cycle hretnak ka cawk chawm mi si. Le hi bantuk sikiru hretnak te zong hi a hau rih. A chin khi vih a hauh lai caah vihnak ding caah hika hin thir vihnak pakhat khat kha vihnak na neih mi paoh pakhat khat kha hman khawh a si. Hika chung hin hika i ka hman ding mi Hika i ka hman ding misikru he ai tiami te khi kan vihpiak siahcun ti a zut la lo le rupek hi zoh thiam a hau. Ti siahcun zeitin thlak kan tuah lai timi te kha van zoh ṭi ding in ka van sawm hna. Van zoh ṭi hna usih. Dur pakhat kha hika i bawiphen ka rimmi ning hin a dihlak tein kan cik lai. Dur pakhat cu hitihin kan tan khawh cang. Dur pakhat a ṭhami tan lomi kha kan lak lai i a chin kan phongh lai. Cu hnuah a chin kan phonghmi kha hika kan tenmi i khika a lai te ah khin Haitin banh piak ding si. Na maka kan banh piaknak ding ah khin a tlaihnak atu i sikru kan van lakmi sikru kan van langhter mi te khan kan hrenh piak lai i ka te khi kan vih piak lai. Kha ka hin a lai te hi kha a lai te hin ka hin a khur ka van vih khawh. Cun hika ah ka tenmi kha Khika te khin a lai ka van vih khawh ṭhan ve. Mesikuru tein kan van hrenh piak lai. Le kan hrenh tikah ti a zuh lonak dingah hika hin taya kan riam lai i taya te kan van denh piak chih lai. Kha makhat te khin kan van ti i hika te hin taya kan van denh piak. Makhat kan denh piakmi te kha khika a kua te ah khin kan van hrolh piak ve lai. Ka hmakhat te khin kan van hranh khawh cang i ka te hin sikuru te in a nat tein kan van tlaihter lai. Khawh khan hika i a ṭhami kha khi ti khin a bik tiling in ti khin kan hranh piak ko la. Le ka te hin a luh ka zawn i. Hika cun ka kut le innok te hin ka te hin a thlainak te kan tuah lai i ti hin kan thlai lai. Cun ka hin ti a ka ti kan rawn lai khah khun hnu ka te hin ti hin kan chinh piak la. Ti hin kan chimh piak lai i kan chinh khun hnu ah khan titindah kan tuah lai kan ti si ahcun hi ti kan van ti hnu ah khan mah hika nak in Hika i a ka van langhtermi nak a niam deuh khin hika zawn te khin kan vih piak la. Hika zawn te khin futhur in kan vih piak lai khan ti hung luang lai i hika vang khah tikah a liam ti lai lo. An din chom tein hung luang ṭhan lengmang lai. Ti kan tuah khawh a si. Kha hitihin ka van tuah hnu ah khan ti ka van rawn cang i khi ka kutdong ka sawhmak zawn te ah khin futhur in bi tein pakhat ka pemh piak. Cun hi ka leikap ah hin khika tikhin fathur in bi tein ka pemhpiak le mah ah khin ti duhsah tein an zut i atu khi hika hin ti a dil hi nan van hmuh ko la hi. Hika hin ti a dil i mah khi te khi duhsah tein kaa khin hung zut lai i hika hi hung khah tikah cun mah kaa khat khan khika ka vihnak tikah a phum lai i ti kha a len kho ti la, a liam kho ti la lo. Lamhla ka khan an din chom tein a tlawmte khan amah a tlan tla lai. Cun hika a dur i kan chiahmi a dih hlan lo poh kha te khin an din khawh lai. Hin Coca-Cola dur zongin tete hin fawi tein tuah khawh a si. Coca-Cola dur pahnih hau, pahnih kha pakhat ah kan chuah lai, pakhat kha kan cip lai i hitin a taw kan hman lai. Tihin sikru in ti zut lo tein ṭha tein kan hranh dih hnu ah Ati khin nati khin kan hranh la. Lamaka kan hranh hlan te khan maka zawn i mahi a san in hika zawn alai he ei rual hrawng khin hika te ah hin thim tein maw futhur tein maw kua khat te kan pemh la le ka te khin ti hung luang lai. Cun maka ti a tlak khawhnak ding ahcun hika kua te hin a thli kalnak ding ah fa tein pemhpiak ve a hau. Mah lawng khan ti a tlak kho. Le mate khan tuah khawh a si. Innpa tete khin kan thlai lai i te khin tidinnak tuah khawh seh timi te kha chim ka duhmi a si. Ka chuk hlah ee, ee, chuk hlah, chuk hlah. Khi ka te khin kan thlai ko cang kheh. Ka le hin pakhat tum an zoh rih lai. Te khin ka thlai.